Ýazky kurslar, esasy temamyza geldik. Ýaz kurslary haýsy kurslar bolar? Utkunjyk diýip, üçünji kursumyzda orta klas okuwçylary üçin niýetlenen. Içinde iňlis dili, rus dili we takyk bilimler bar. Takyk bilimlerde çagalaryň düşünip biläýjek dilinde matematika, fizika, himiýa, biologiýa ýaly sapaklar öwrediler. Takyk bilimlerde fizika, matematika birinji level, ikinji level bar. Ýagny birinji dereje, ikinji dereje. Biologiýa, himiýa we häzirki wagtda täze goşulan biohimiýa sapagymyz bar. Internet tehnologiýasynda Arduino, ýagny robot tehnologiýany öwretýän programma, grafik dizaýn, grafik dizaýnda UI, UX, Web saýtlary üçin web saýtlaryny döretmek üçin ýazylýan dizaýnlary öwretýär. Häzirki wagtda buram kompýuter esaslary, ýagny kompýuter esaslary kimler üçin esas, geljekde programma dillerini ýa-da kompýuter tehnologiýasy hünärlerde okajak ýa-da işlejek adamlara BSD-a girmek üçin esasy gerek sapak bolup durýar. Soňra daşary ýurt dilleri bar. Daşary ýurt dillerde iňlis dili speaking, iňlis dili reading bar. Speaking-de iňlis dilinde bir-birleri bilen gürleşerler agzalarymyz. Reading-de belli bir makalalary ýa-da kitaplary okap, şolary terjime etmek we şolara söz baýlygyny güýçlendirmek Üçin niýetlenen rus dilinde grammatikasy başlangyç derejede we ýokary derejede bar. Ýagny başlangyç derejede hiç zat bilmeýänler üçin, noldan başlaýanlar üçin. Ýokary derejesi bolsa biraz bilýän, ýöne öz rus dil grammatikasyny ösdürmek isleýän adamlar üçin niýetlenen. Soňam nemes dili we nemes dilem başlangyç derejede, ýagny A1 derejede öwrediler. Ondan soňam ykdysadyýet, birja we ykdysadyýet temasynda kursumyz bolar. Umumy raspisaniýa şular ýaly, görýän bolsaňyz. Käbir kurslarymyz dowam etýär, käbir kurslarymyz bolsa martyň başynda başlaýar. Muny siz öz okaýan ugruňyzyň Telegram kanalyndan ýa-da Discord serwerimizden görüp bilersiňiz. Özüne degişli kanallarda paýlaşylýar. Hatda tutorlardan hem sorap bilersiňiz. Umumy raspisaniýa şular ýaly, birinji günden ýedinji güne çenli, duşenbeden ýekşenbä çenli kurslarymyzyň sanawy şulardan ybarat. Ýadyňyzdan çykmazlygy üçin şu suraty soň özüňize ýükläp bilersiňiz. Ýatdan çykarmazlyk üçin eger-de birden köp sapaklarda gatnaşýan bolsaňyz özüňize saklamagyňyz gowy bolar. Ýat kurslardan başga-da YouTube kanalymyzda we web sahypamyzda wideo kurslarymyz bar. Ýagny WebStart, Python, olaryň hem sanawy bar. Ony Discord serwerimizde ýakynda paýlaşarys. Eger-de YouTube kanalymyza girseňiz, size ýörite her bölüme degişli wideo sapaklar durandyr, görüp bilersiňiz. Olar haýsylardan ybarat? Häzirki wagtda himiýa, organiki himiýa sapagy bar, wideo sapagy. Altynjy klas fizika wideo sapagy bar. Python, ýagny Myrat Nesirowyň Python kursy bar. Başlangyç derejedäki Python başlamak üçin. Soň Enejan mugallymymyzyň matematika wideo sapagy bar. Meň özüm WebStart, ýagny html, css we jQuery ýaly web dewelopingiň başy, ýagny başlangyç derejesini öwretýän wideo sapagym bar. Pascal programma dilini öwretýän wideo sapagymyzda tutorymyz Döwlet Öwlüýaglyýew Ataş Mämmedowyň AutoCAD programmasyny arhitektorlar üçin iň möhüm bolup biljek programmalaryň birini öwretýär. Köpbilmiş diýen tutorymyz C++ programmirleme dilini öwretýär. Daşary ýurt dillerinden hytaý dili, rus dili, nemes dili we iňlis dili ýalak wideo sapaklarymyz bar. Soňam ykdysadyýetden nesip bolsa geljekde birža we ykdysadyýet kursuny Abdyrahym agajyk wideo sapaklaryň üsti bilen size öwreder.